Ekere mpesa tomera roja. no no igere Eh no igere. ah tukire sawa tukire Aya, sawa toru gikenge. toru ni kenda kenda Gikenge. mm Haya mathe nake ndungo gikenge. Ndungo gĩkĩngĩ. Iyo ni 17. 17. Eh. Ũguo ciatigara inyanya. Wamukire na harambe sande kuri othaya. ndagithie Nyina wamu. Wamukire hitu na harambe. niwe mwite harambi Othaya. Eh, we no- Wamukiririe. eh Ngiri igĩrĩ. ici nĩ cia gũ- nĩ cia kanitha na no mũgeni wa gĩtĩo amũkĩra nawe wamũikĩrĩria nake ũmenye aruta matano igĩrĩ ciagĩtiga wake ora ngiri ikũmi na- na- na- na na ithano rĩu anga ikũmi na ithathatũ ikũmi na itha- na itha- na Haya. ithano rĩu tũratũ twa cukuru rĩ tondũ twĩ hakuhĩ kũhingũra ithuĩ tũtirĩ tũrahingũra Ga- ga- ga matano yambata Ĩĩ. aca gũtitũraga icio Gũtirĩ? ĩhĩ ngiri igĩrĩ ũguo pe igĩrĩ oya kugothope igiri Yes. He, tutangireka kimwe githire Tũkagũra gĩkĩ kĩngĩ. maĩ-inĩ Eh? ciatigara cigana si turari horo wa kindu ngiri ikumi na igiri riu hau ngiri ikumi na igiri ah no sir ke tu tu aya tå thiä harä a sarvid niki wena gwetete kä rumba witå eh na na andå maigana ona hau nä ho tå rarä ra ngå kå

Nĩ mwana wa Ngai na riũa. Niĩ Aca ndĩra- rĩrĩ nĩ ndwaigua ndĩ na mwana mũnini ndakũna ik- ona arathiĩ kwĩigĩrĩra ikeno ta weca mwana mũnini rĩ, akĩrĩ o kĩratũgũrire ici ingĩ ciarĩo nĩ nĩ mĩkora ĩbithi ciarĩo nĩ mĩkora aroja ndawamũkĩra na wamũkĩra rĩu kwanja wamũkĩra no ũmũtare mũndũ ũretwo harambĩ na nĩwe mũgeni wa gĩtĩo amũkĩra

ĩngĩthĩnjwo kũu rĩ Mm. andũ nĩ meragwo ĩĩ nĩguo agatinangio ĩgathira ndũĩ ndĩingĩkaga Yeah. Ĩĩ. ĩĩ na kũu ti andũ aingĩ mena birinji atĩ kũiga kĩrĩa ĩĩ gũtirĩ Ĩĩ. ĩĩ koguo hũra thimũ pa pa pa pa ĩka- ĩgetanĩrwo ĩgathĩnjwo ĩga- Ĩĩ. andũ makagũra kiro wa kiro wa nuthu wa Yeah, kuota wa kuota. Ĩĩ. Ĩĩ. gũkinya harĩa kambe ndahuria kanyamu Mhm. gakero Ĩĩ. andũ a itũra Eh. karengo ũmũthĩ ngũrwe nĩ ũrathĩnja nĩ arathĩnja ngũrwe nĩ karĩnga mũndũ wothe kwenda wakuĩte wakirwo ũtuĩka akirwo nĩ anini mareke ngwĩre nuthu niĩ ndona gĩthuri gĩkanua tawe rĩu we nĩ waretanĩra Atĩ ndĩrona gĩthuri kĩna mũcete ngai kinya ũgacogia atũĩtanire atĩa andũ a itoro na ti yaku

Orate. Orajoria. Tetana. Hai. Tewe nĩwe twĩhokete mũthuri wa itũũra rĩu. He, no reke andũ marĩe. We tana.

twambe tũhene mbia tũcoke tũcoke harĩ andũ aitũ na na nä gaturä cara